Central Lairam Lawngtlai Dalairam Times mininan kut kan in tlaih hna. Thawhni kulruk pur zarh donghnak thawngthanhnak kan neih lai caah adi dongtiang rak ngai ceu ding kan in sawm hna. Thawngthanh tu mangven sung.

Hi caan ah hin Pu Usi Lalsawmzuala CEM nih cun caan saupi lio khan an kan haotu hna nih Vachuangpui Division Building thar saknak ding khuakhannak an rak ngeih cang. Vachuangpui Division Building sak thar on kho ka si hi lunglawmh awk le ong khotu ka si hi kaa lawm chin hoi, tiah a chim. Hi Vaṭhuangpui Division hi tu dirhmun ah Revenue and Settlement Officer nih a zohkhenh rih lai i raulote ah divisional hmang in LADC tang cawnnak sianginn vialte a funtom dih lai. Hmailei caan ah a si khawh chung zuam in Vaṭhuangpui Division ṭhanchonak caah LADC nih a si khawh chung in a ṭuan peng lai tiah a chimchap.

Party hruaitu nih an zul. Bualpui NG kum za le kul tlin lawmhnak le tlunrun in tisa tlang za a si. Kum thong hnih kul le ruk pur kul le nga zang suimilam pasarih ah Bualpui NG kum za le kul tlin lawmhnak le tlunrun in tisa tlangzarhnak ngei a si. Hi ca hmannak hi Pu Si Lalduhoma Chairman Fundraising Committee nih a hruai i Pu Zir Lian Tluang a tinte RNSO LADC Sub-Headquarters Bawlpui NG nih T-shirt hi a tlangzarh. Hi T-shirt hi ngakchia kum tling loin kum upa tiang hruk pho dingin tuah a si i a muici hi phun li in tuah a si i pakhat ah zanga ho a si.

COLA Media T-shirt hi Pu Eden Lalrammawia, COLA Finance Secretary le COLA Kumpuam Sub-Committee Chairman simi nih a tlangzarh. Pu Eden Lalrammawia nih cun Media Committee hna hi OLA muisam lawmhnak le hngatchannak biapi nan si i camera le thil dangdang nan herhmi kan hlawhtlin khawh rih lo hi a poi ngai. A si khawh chungin kan i zuam cuahmah. Hi nak ṭha deuhin media nih hma kan lak peng lai tiah a chim. COLA Media Subcommittee nih cun COLA Kumpuang Subcommittee nih an kan sponsor ruangah media t-shirt kan neih khawhmi a si. Kumpuang Committee cungah lunglawmhnak chim cawk lo kan ngei tiah an langhter. Tisarthi Media Committee member zatlei sarih tuah a si. Hi ca hmannak hi Media Committee Chairman Vanlalza pahnih hruai in tluangtlam tein ca hmannak dih a si. CADC ah BJP le ZPM i bawm in cozah an ser lai. Thawngnih kul le ruk pur kul le thum ah Chakma Autonomous District Council ah BJP le ZPM nih Chakma Democratic Alliance Legislature Party an dir i leader caah Pu Nipuram Chakma BJP an thil. Chakma Autonomous District Council ah hin caan saupi cozah felfai a um khawh lo caah Deputy Commissioner Lawngtlai District cu caretaker a si. Pu Delson Noklia, MDC le BJP Mizoram State General Secretary a simi le Pu Valalsiama Pachuau, CADC ZPM General Secretary hna an party hotu hna nih observer an thawkter hna i cozah an ser khawh ning ding an tuah.

Legislature party thar dirhmi nih an leader nirupam chekma ex-minister le Kamala Nagar constituency MDC cu executive committee dirh dingin halnak tuah dingin an thim caah District Council le Minority Affairs Department Secretary Mizoram cozah hmangin Mizoram Governor sinah ca a chiah. CADC dirhmun ahhin BJP nih MDC pahra an neih. ZPM nih MDC pakua an neih caah Chakma Democratic Alliance nih MDC kul umnak ah MDC hleikua an neih i MNF nih MDC pakhat an neih ve. Ralzaam chawlet minung pariat cu Mizoram chuahtak dingin YMA nih an ti hna. India ram Mizoram State Champhai District Champhai Bethel Branch YMA nih cathanh an chuahmi ah ralzaam chawlet Champhai Aizawl le khualkip ah mihleng hmang minung pariat cu thonghnih kul ruk pur kul le nga ah au in pur kul le riat hlan ah Mizoram chuahtak ding in an theihter hna. Hi minung pariat hi Farkawn ah mi an hlen hna khan theih an si. Bethel Branch YMA nih cun hi bantuk mi hlen in pawcawm le khuasa hi hohmanh nih tlun in awnh lo ding. Sang chungah umter lo dingin mizapi kan in nawl in kan in theihter hna, tiah an cathanh ah an langhter fawn. Ralzaam in minung pariat le an umnak hmun hna cu pakhatnak Dalsiang sung kum hleiriat Tahan tu a umnak cu Bawngkawn, Aizawl, Zokai workshop tang. Pahnihnak Liansiansiam kum sawmthum Tedim tu a umnak cu Chuampui, Aizawl. Pathumnak Pasingak kum sawmli le paruk Tahan tu a umnak cu Bawngkawn, Aizawl.